Аллаһ Тәгаләнең сәламе, Аллаһның рәхмәте, Аллаһның бәрәкәте булса иде һәр барчаларыбызга, ил көннәребезгә. Аллаһ Субхана Тәгалә безләргә ике дөньяда да бәхетле булып, хәерле гомер кичерергә насыйп әйләсә иде. Әлхәмдүлилләһ, шушы дөньялыкта Аллаһ Субхана Тәгалә безгә акыл нигъмәте биргән. Һәм инде шулай Аллаһ Субхана Тәгалә безгә иман нигъмәте биргән. Һәм инде адәм баласы Шушы акылы белән иманын җигеп кулланып яшәгәндә, аның гамәли ягы ул да булса инде әхлакле һәм инде шушы дөньялыкта тәрбияле булу. Ягъни нәрсә ул тәрбияле булу? Ул иң беренче чиратта инде бер тар гына аңларга кирәк түгел. Ягъни ул инде өстәл артында үз-үзеңне тоту гына түгел. Ул инде ниндидер бер вак мәсьәләләрдә генә ниндидер бер тәрбияле яки да булмаса ниндидер бер тәртипне белү генә түгел, ә ул бик киң төшенчәдер. Һәм инде карасак, тәрбияле, әхлаклы булу ул динебездә нәрсә соң? Иң беренче чиратта Аллаһ Субхана Тәгаләнең илчесе Пәйгамбәребез саллаллаһу галәйһи вә сәлләм Үзенең хадисендә әйтте, нәрсә, мәшһүр хадисендә әйтте, Җибәрелдем, шушы җир йөзенә мин килдем ни өчен? Әйе, шушы күркәм әхлакне тулыландырып, шушы күркәм әхлакны күрсәтеп, шушы күркәм, күркәм тәрбияне күрсәтеп, сезгә аңлатыр өчен, диде. Тулыландырыр өчен һәм инде шушыны тәмамлар өчен, ди. Һәм инде чыннан да карасак, әгәр дә Аллаһ Субхана Тәгаләнең илчесе безгә шушы сүзләрне, тәрбия, әхлак һәм дә инде югары тәрбияле булуны олуг дәрәҗәгә куйган икән, без дә аның асылын аңлап китсәк иде. Һәм инде тәрбияле булу ул нәрсә соң? Тәрбияле булу ул иң беренче чиратта безне дөньялыкта һәм ахирәттә дип әйтик, инде бәхетле итә торган яшәү рәвеше һәм инде безне дөньялыкта да, ахирәттә дә уңышка илтә торган инде яшәү тормышы дип инде күз алдында тотарга кирәк. Һәм инде тәрбия дигәндә иң беренче радта дин тәрбиясе бар. Ягъни дин тәрбиясе ул нәрсә? Шартлы рәвештә, әгәр дә бүлеп карасак, тәрбияне бүлеп булыр иде дин һәм дөнья тәрбиясенә. Э, дин һәм дөнья дигәч инде бу шартлы рәвештә аерып карау дигәндә түгел әйе гамәли яктан инде икесе дә алар аерылгысыз әйберләр Әмма ләкин дин тәрбиясе ул инде Аллаһ Тәгалә каршында булган синең хокукларың, Аллаһ Тәгалә каршында булган инде синең бурычларың һәм инде нәрсә син эшләргә тиеш һәм нәрсәне син инде белергә тиеш, аңларга тиеш һәм инде син нәрсә эшли аласың, бу инде динебездә булган, инде динебездә булган тәрбиядер. Монда керә инде намаз уку да, әйе, ураза тоту да һәм инде шулай ук төрле гамәл-гыйбадәтләр керү дә. Әмма ләкин шулай ук җәмәгать бәндә аңларга тиеш, Инде башка төрле тәрбия дә бар. Ул да булса, дөнья тәрбиясе. Дөнья тәрбиясе дигәч, ул инде кечкенә әйбер. Әйе, дин бит инде ул зуррак әйбер. Әйе, дөнья тәрбиясе ул икенче әйбер. Кечкенә ул булмаса да ярый дип аңларга теләүчеләр булыр. Әмма ләкин юк, җәмәгать. Шушы дөньябыз безне Аллаһ Тәгалә каршында һәм динебезне тулы итә, һәм динебезне төзек итә, һәм инде шушы дөньяда булган дөрес тәрбиябез безне дөньялыкта да һәм ахирәттә дә бәхетле итәргә мөмкин. Хәтта инде дөнья тәрбиясен дөрес алмаган бәндә, ул үзенең дөньясына да һәм инде диненә дә зыян китерергә мөмкин.